Сәлам Чәчкә. Бик шат без сине күрергә. Без сине бит әле әни булганнан соң беренче тапкыр күрәбез, әйме? Чын күңелдән сине әни булуың, икенче тапкыр әни булуың белән котлап, әлеге чәчәк бәйләмен бүләк итәсе килә. Ой, бик зур рәхмәт.
Мин көтмәгән идем. Чыннан да бик приятно. Лилия, исәнме, исәнмесез, кадерле телевизор караучылар.
Яшәшкә, ничек сезнең хәлләр, ничек сезнең үсүләр? Инде өйгә кайттыгыз, Аллага шөкер. Аллага шөкер, инде хәзер барсы да әйбәт. Конечно, безнең хәлләр булды. Аны инде интернетта күпләр белделәр. Хәзер өйдә, Аллага шөкер, барсы да, барсы да әйбәт. Мин әни, икенче тапкыр әле үзем дә ышанып бетәлмим.
Ничек ул икенче тапкыр әни булулары һәм сез бу егеллекне шактый озак яшер, яшердегез дип тә әйтеп булмый инде, э, игълан итмәдегез дип әйтик инде, әйме? Ул бит шәхси тормыш, иҗат булса икенче төрле булыр иде. Шәхси тормыш булгач инде Э, бөтен кешегә дә чыгарасы килмәде аннары соң яшь тә бар бит инде яшь булгач э, башта инде күтәреп булыр микән авырымны дип тә уйлыйсың шуңа күрә э, яшерергә булдык соңгы соңгы айда гына инде ул Без аны әйттек. Врачлар күтәреп булмас кебек дип әйттеләрме әллә? Юк, үзем курыктым, күз күз тияр бәлки дип тә курыктым инде. Аннан теге алдан кычкырган күкенең диләр бит инде баш авырта диләр. Шуңа мин әйтәм, әйдә тыныч кына үземчә генә йөрим әле мин бу йөклелекне дип уйладым. Йөклелек чорын.
Ничек узды йөклелек чоры? Ике хатын кыз бергә очрашкач, шул әни, бәби темаларыннан бик әллә кая ерак китеп булмас инде.
Ул йөкле булгач, күңел үзгәрә инде. Син дә әни кеше бит инде беләсең. Болай әйбәт узды барсы да. Минем йөклелек э, просто замечательно дип әйтәсе килә. Санаторийларга да күп йөрдем мин, саклауларда булырга тырыштым. Бик э, сәхнәгә дә анализлар барсыда да сәхнәгә мин сирәгрәк мендем, беренче кызым белән күбрәк мин э, чыгыш ясый идем. Монсында инде мин үземне сакларга тырыштым. Ну, күпме тырышсаң да, барыбер безнең авыррак булды бу баланы табу. Последствияләре дип булды дип әйтәсе килә инде. Шуңа Ну, озак әйбәт булсын шул. Әйе.
Балалар әни кешегә бик кадерле бүләк инде ул. җиңел бирелми кызганычка Күңелгә рәхәт инде, конечно, кечкенә генә кешең әле һаман ничек сыйдың син минем эчемә дип үзенә әйтәм инде. Теге ул бит могҗиза инде бала барлыкка килү. Әйе.
Менә синең план буенча инде Ә, Кесарево дип ә, әйтик инде билгеләнгән, син бик тыныч кына бардың кебек име, әле анда видеолар да төшереп кертеп тордың. Без инде сериал караган кебек керәбез дә карыйбыз, тафты микән әле чәчкә, юк микән дип. Мин үзем бик тыныч бардым.
Нәрсәдер булды, әйме? Әй, ул көтмәгәндә булды ул. Минем бөтен анализлар да әйбәт иде, барысы да әйбәт иде инде. Приемга бардым да үземнең акушер-гинекологка инде ул э, ктг төшереп берничә кат төшергәннән соң әйтте миңа бик ошап бетми әйдәле син беренче роддомга атнашуйс инде барып кил әле приемный покойга анда бүтән аппаратта карасыннар дип җибәрде дә Шуннан мине э, шунда салып та куйдылар. Мин башта үзем бит яттым. 38 атнада, 30 әйе 38 атнада яткан идем мин. Э, планово кесарево буласы иде минем инде. Планово булгач көтеп яттым инде. Тикшереп тордылар. Э, анан көне килеп җиткәч, атна ярымнан соң инде. Әйе, видеолар төшердем. Дөресен әйткәндә, мин аларны үземә на память дип, истәлек дип Төшергән Әйе. идем, мин әйтәм, яңадан карарга барыбер бер истәлек булыр дип. Аннары соң инде э, кешеләр бит инде социаль челтәремә язалар инде, шуңа э, ни э, видео итеп чыгарырга булдым инде. Теге э, ничек дип әйтим, башта уйламаган килеш инде шулай килеп чыкты. Ну, аннан соң инде... Сораулар күбәйде аннан соң.
Сораулар еще да күбәйде.
Кесарево булды минем. Бик әйбәт узды операцияләрем, врачларым да әйбәт иде. Ну, бала минем, э, беренче кызым психланып җылаган иде. Тугач та шул хәтле психланып әле һаман исемдә. Бу кызым инде скромненькая әле иреккә дә әйттем. Бик скромны гына елады ул, мин әйтәм. Елады да туктады, елады да туктады. Минем миңа аны күрсәтмәделәр, сразу алып киттеләр. Шул реанимациягә инде. Аннары соң әйттеләр, баланың үпкәсе ачылмады, под вопросом пневмония диделәр и э, реанимацияга мин инде палатага яңадан чыгардылар инде. Шул, ну, реанимациягә әле бит тында көнгә э, көндез бер сәгать 15 минутка, кич белән э, ярты сәгатькә генә менергә ярый, анда менгәч еларга ярамый. Ул бит инде, ни, күңелгә якын, анда минем кебек елап йөрүчеләр күп булды инде әниләр. Шулай э, яшьләр йотып, йотып шунда керәсең инде. Ничектер.

Теге өшкерә белмәсәң, өшкергән кебек итәем инде баланы инде. Сөйләшеп аның белән барсы да әйбәт була дип инде. Шуннан Меня серьезно тагын жылым. Не могу. Әни, әниләрнең ни инде бу? Уф.
Җибеген.
Юк, ул бит бик күп әйберне тыныч кына үтеп була, әмма шул бала бәгырь җимеше дип тә генә әйтмиләр инде.
Теге кешеләр, э, тиенләр, танышлар бөтен шул траталар язалар бит инде. Аларга бер нәрсә сөйләп булмый. Сөйләп булмый. Э. Бик авыр булды инде, конечно. Аннан әйттеләр, икенче көн инде теге ивейл трубкасын үзе тартып алып үзе сузый башлады диделәр инде мин дидем и аллага шөкер дип әйттем мин шул хәтлек борчылган идем теге әйтәләр бит бала кайгысы дип теге күрсәтмәсен дип бик авыр булды инде Бер караганда әни буларак инде бик авыр. Бөтен кешегә алып киләләр, сиңа алып килмиләр. Име, аны уйларга да хәтта куркыныч. Менә хәзер кире кайтып уйлый башласаң да, име. Ләкин икенче тапкыр караганда, э, менә бөтен сынавы шушы роддомда узган дип уйлайсың. Шулай булсын инде менә, шулай булсын. Тынычландыра үзеңне шулай.
Менә сынавы инде шушының белән бетеп, инде матур итеп аның тәпи киткәннәрен күзәтеп, теле ачылганны, беренче сүзләрен ишетергә Алла бирсә насыйп булсын. Амин, шулай булсын инде, рәхмәт. Әле анда роддомда да бит инде әниләр бөтен без бер үк э, положениедә э, теге э, дыркыбыда да шулай ук бөтенесенең ниндидер теге общий кайгы булгач, шул хәтлек бер-береңә теге Аңлап карыйсың инде берсенең баласы җыласа уже нәрсә булды икән? Нәрсә булды икән дип борчыласың инде. Шулай күңел нечкәдер инде. Шул роддомнан калган дус кызлар аннан соң Әйе, һаман аралашабыз әле. Әле күпме аралашасың, әйе, балалар үсә башлагач да. Үземнең дә менә искә төште. Син мине шул теге роддом атмосферасына алып китеп эмоцияләргә шулай ук чумдырдың. Ничек өйдә каршы алдылар? Апасы көткәндер, әтисе көткәндер. Апасы бит инде аны үзе бик нык теләде. Ул инде бер ике ел чамасы мин аңа берничә дога өйрәткән идем кызыма. Йокларга ятканда шуны укып, братишку или сестренка дип әйтеп сорап ята иде ул. Мин аңа әйтәм инде, аны бит син сорап алдың дип, теге «Ә, әйдә булыш, синең сестренка бит дип. Ә. Шулай бергә карыйбыз хәзер. үсендереп. Бөтенесе дә көттеләр инде. Потому что ул минем теге без бит э, бу э, беременность дип әйтәм инде. Көтелмәгән булды. Дөресен әйткәндә минем э, ирем дә икенче баланы алай теге теләмәгән иде. Әйдә үзебез өчен яшик әле берсен аякка бастырырга кирәк дип әйтә э, идем ә мин бик каты планлаштырып алып кайттыгыз дип уйлаган идем мин только иҗат белән генә шөгыльләнермен дип шундый планда идем э, булса аллаһ тәгалә бирсә әйбәт булыр иде но бирмәгәндә инде пока ни аптырамыйм аптырамыйм дип яши идем бирде аллага шөкер дим хәзер хәзер ирем дә әйтә рәхмәт сиңа ди бәхет өчен дип Шул бер дөнья инде. Бер дөнья. Ул чөнки ул бәләкәй бала, үзе бер дөнья. Бүтән гаиләнең тормышын үзгәртеп сала торган, бик күп бәхет алып килә торган гаиләгә. Һәм э, синең бит инде олы кызыңның исемен э, Весна дип беләләр тамашачылар. Э, һәм аның әлбәттә инде Мулла кушкан исеме дә бар. Хәзер инде бу кызына кем дип кушар икән дип сорыйлардыр үзеңнән дә, әйләнә-тирәдә дә безнең э, сораучылар күп инде. Нинди кечкенә кызыма без уйладык инде күп уйладык мин әнә шул реанимацияга менгәч карадым да ул шундый кечкенә ну ул доношенный туды инде ну апасына карый кечкенәрәк туды инде ничектер шундый мин аңа майя дип кушарга булдым ну мулла кушкан шулай ук мөселман исеме бар инде үзенеке апасыныкы шикелле апасыныкы шикелле әйе
ни өчен шундый исем Белмим, күңел шулай кушты ул бит. Ул бит э, яни кешенең икенче төрле бит ул ничектер. Гормоннар дип әйтимме? Әйе. Яратып менә шулай майям минем дип әйтәсем килде. Ә ирек ничек э, кабул итте? Ирек
Мин аңа айттым, э, ул икенче исем теләгән иде. Мин аңа айттым, үзең табырсың да кушарсың дидем.
Ачыланмады ма? Юк. Юк.
Чөнки син ди бик күп авырлыклар аркылы үттең ди, ничек телисең шулай эшләргә? Әйе.
Бик дөрес шин иратның төпле сүз булган бу. Әнигә ирек калдыру. Хәзер инде сез әкренләп үсеп киләсез. Нинди хисләр гомумән менә хәзер кичерәсең? дөньяда аласыңмы инде хәзер хәзер ышанды ике әни ике бала әнисе булуыңа башта ышанмый идем хәзер инде ышанам хәзер ответственность артты икесен дә бит э, яратуны белдерергә кирәк икесенә дә э, ким итмәскә берсе бит инде аның кулда икенчесе зур бит инде кулда тотып булмый күбрәк кочакларга тырышам инде э, күбрәк аларны теге апасына каратырга тырыштырам инде әйдә булыш әле дип чакырып туганлык хисләрен хәзердән үк әйе безнең апасы биергә ярата әнә апаң ничек матур бии дип кечкенәсенә аңламаса да әйтәм инде әйе әйе канатландырып торасың икесен бергә һәм менә бу әни булу процессы белән әни булу бәхете белән янсаң көйсәң дә син иҗатында ташламадың йөклелек чоры бик продуктив дип әйтәбез инде узды синең име бик матур ике җырың бар Берсәл шушы көннәрдә менә музыкаль мәйданнарга чыгарга тора, әйме? Әз генә иҗатың турында да сөйләп китсәң. Иҗатны без бит инде артистлар йөклелек э, болай икән, бераз олданрак уйлый башлыйсың. Э, менә ул теге декретка чыккач бит инде э, йөгереп йөреп булмый. Йөгереп йөреп булмый, әйе. Декабрьдә мин соңгы концертны җырладым, чыгыш ясадым да. Э, аннары соң инде декретка чыгып киттем ул арада шул ике җыр өстендә эшләп бер клип төшердек ике җыр ул берсе инде минем кызларыма багышланган җыр берсе пока әйтмим соңрак тиздән чыгачак чыгачак клип э, булачак инде ул җырга э, эшләдек Бу тамашачыларны га ошар дип уйлыйм, шулай дип өметләнеп калам. Э, тамашачыларга якын булган темаларны алырга тырыштым инде.
Үзеңә дә, тамашачыга да якын булган, йөрәктән чыккан булсын дип. Бик нык йөрәк, һәрберсе йөрәктән чыга. Йөрәк аша уздырмасаң, ул э, чын булмый бит ул, чын чын жыр булмый ул, ул ничектер теге аны син җиренә җиткереп башкара алмыйсың бит. Аннан соң син бит әле автор башкаручы да, именно бик күп искиткеч матур җырларың үзең иҗат иткән бүген сәхнәдә яңгырый, радиолардан ишетеп торабыз, именно һәм синең ниндер менә шундый үзенчәлекле мотивларың бар, үзеңә генә хас мотивларың бар. Ә бу җырларда авторлар язганмы, әллә үзең иҗат иттеңме? Кызларыма җырын үзем иҗат иттем. Мин инде аны э, олы кызым тугач яза башлаган идем. Ну, э, әле җиренә җиткермәгән идем. Ә менә күптән түгел, менә язып бетереп эшләдем кердем инде. Ә икенче җырым инде Марат Галимов иҗат иткән Аюпов сүзләренә. Яңа җыр, бик матур җыр, үземә бик ошый, минем характерымда, минем стилемда инде. Үземдә бик теләп эшләттем ул җырны, тамашачыларга да ошар дип уйлыйм. Менә әлеге кызларым җыры турында инде күп сөйләштек, әйдә тамашачыга бер генә куплетын җырлап китәсеңме? Әлбәттә җырлап китәм. Китә.
Иң зур бәхет ана булу. Могҗизадыр балаң туу.

барыбер шундый мәшәкатьләрең күп булса да әйме шактый стресслар кичерсәң дә әйме бала табу артыннан соң без сине инде сезон ябылышында сәхнәдә күрдек нәрсә өчен кирәк иде
ну ничек дип әйтим ул бит Ответственность дигән әйбер бар. Беренчедән мин инде э, бит башта уйламадым. Э, больницаларда озак ятырмын дип һәм мин ул концертта катнашырга дип инде ризалык белдергән идем, афишларда бар идем. Шуңа күрә мин инде чыктым. Аннан соң сагындым э, тамашачыны да. Ул бит җырламый торсаң, бик авыр ул иҗади кеше ул әйтәләр бит творческий кризиста буланда Шуңа күрә Аннан соң бер югалтсаң кайтуы да бик кыен. Анда, ә? Бер югалтсаң кайтуы да бик кыен. Ансы да бар инде.
Аннары соң менә бу проблемалардан әзрәк арынып торасы килде. Сәхнәдә...
Син тамашачы бик сагынган иде. Ул концертта күренеп торды, син аны үзең тойдыңмы? Тойдым.
Рәхәт, рәхәт булды. Шуңа тамашачыларга бик зур рәхмәт. Үземнең э, социаль челтәремдә дә бу бала белән хәлләр булгач, инде бик күп кешеләр шундый поддержка сүзләре яздылар. Мин даже көтмәдем дә инде. Э, үзләренең шундый ук э, хәлдә калган кешеләр, шундый ук теге диагнозлары булган кешеләр бөтенесе язып, э, юату сүзләрен әйбәт була дип Ой, тагын елыйм инде. Тынычландырып, сине канатландырып. Әйе. Андый вакытта бик мөһим бит ул чыннан да. Бик мөһим.
Бик мөһим. Бар нәрсәдән дә мөһим. Бала өчен үзгәләнгән мизгелдә бигрәк тә кемнеңдер әле уңышлы булып китүе шуннан соң әйме? Әйе. Күңелгә барыбер тынычлык бирә. Шулай.
Һәм шуңа күрә менә баланың да э, исән сау булу, ул алга таба тагы да менә эшлисе килә хәзер, нәрсәләрдер язасы килә, яшисе килә. Э, ниндидер даже җырларны шундый добрый на доброта дигән сүз юк бит инде татарчага тәрҗемә ителми. Яхшылыкка. Яхшылыкка менә шундый э, темаларга шундый ниятләр белән эшлисе килә масштаблы темаларга язасың килә инде синең хәзер әйе шундай бүген инде менә күреп торабыз сине социаль челтәрдә дә вакыт табасың син молодец ничек ничек табасың син аны ничек ирек булышамы бик еш күренә видеолар кызык видеолар анда ниндидер фикерләр үзеңнең күңел халәтеңне белдергән фикерләр ничек өлгерәсең дип сорыйсың минем ирем дә булыша инде анан булышучылар бар инде алып барырга без инде темаларын уйлап тамашачы торасың ну алар бит элемтәгә кермәсәң яза башлыйлар кая югалды кая югалдың нәрсә булды бер нәрсә булдымы дип үзләренең фикерләрен җиткерә башлыйлар Чәчкә, синең бит әле менә ике кыздан кала, өйдәге әле иҗат студияң дә бар, әйме? Веснушки. Син аны кызыңа багышлап кушкан булгансыңдыр инде, әйме? Веснага, и Анна весна, веснушки дип. Веснушка дип йөртәек инде без кечкенә вакытта инде кызыбызны. Шул этәргеч биргәндер дип уйлыйм. Шулай веснушки дип атадык инде судьябызны. Һәм менә син э, шундый видеога тап булдым социаль челтәрләрдә. Син килеп керәсең, алар сиңа каршы йөгерә. Бу э, шулай ук алар сине көткәннәр һәм бүген әлеге студия ни хәлдә? Шул хакта да сорыйсы килә синнән. Ул әйе ул видео бар иде. Э, ул минем беренче тапкыр больницадан чыгып роддомнан больницалардан инде чыгып мин түзмәдем кайтканда эшкә килдем әйе эшкә килдем дә алар шул хәтлек сөенеп көтмәгәннәр инде мине килер дип э, каршыга чаптылар чынлап та ул балаларны бик яратам үз балаларым кебек э, мин шулай булыр дип уйламаган идем дә баштан чөнки э, Үзеңнең балалар үзеңнеке, кешенеке кешенеке дип уйлыйсың. Ә менә эшли башлагач, ул ниндидер ярату тагын да артты. Алар шул хәтле тырыш. Алар күңелләре чиста, аларның. Алар бөтен син әйткән әйберне йотып Баралар менә. Алар ничектер яңача ул балалар, заманча. Аларга карап үзең дә теге үзгәрәсең. Э, хәзер бит инде музыка да икенче төрле, э, мода да икенче төрле дигән кебек аралашу да. Э, алар белән бергә ничектер үзең дә яшәрәсең дип әйтим микән инде. Әйе. Ул балаларны бик яратам. Без инде бик күп конкурсларда катнаштык, бик күп фестивальләрдә клиплар төшерәсез клиплар да төшерәбез әйе ул әнә теге телевизион проектларда да катнаштык алар алар белән бергә менә аларның әти әниләре шулай ук бик актив аларга бик зур рәхмәт балаларын шул хәтле поддерживать итеп торалар хәзер инде хәтта ел әйләнәсендә без бергә каникулга киттек киттеләр дип әйтеп булмый балалар без җәй көне лагерьларга барабыз алар белән шаккаттым әйе диңгезгә барабыз быел да җыенабыз алла бирсә менә шулай бергә бергә яшибез гаиләгә әйләнеп барасыз гаиләгә әйләндек инде әйе теге эш дип кенә карамыйбыз бөтен дөньябызга әйләнде инде үзебезнең кызыбыз да шунда шөгыльләнә үзебездә өй

Ирем инде э, күбрәк анда җитәкче. Мин инде вокал бүлеген алып барам. Ирем э, ораторлык, оештыру эшләрен, ораторлык э, дәресләрен, театральный блокны алып бара инде ул. Шулай хореография бар, брейк-данс бар безнең балаларга. Аллага шөкер, Балалар бик теләп йөриләр. Укытучы ролендә үзең ничек хис итәсең? Укытучы, мин әйбәт укытучыдыр дип уйлыйм. Минем бит әнием дә укытучы. Татар теле укытучысы минем әни, э, тәрбияче. Мин инде мәктәп мәктәп елларыннан ук теге Токта алдына чыгып, без укытучы булып указка тотып уйный идек. Шуңа күрә Шит түгел сиңа. Шит түгел.
Ну, ул укытучылыкны өйгә кайтмаска тырышам инде, иремә дә әйтәм. Әйдә, ни, өйдә без ир белән хатын булыйк, икенче төрле теге Эшне өйгә алып кайтмыйк дип. Ну, барыбер алай булмый. Өйгә кайтабыз икән, алдагы шул планнарны сөйләшә-сөйләшә, эшне дә сөйләшәбез.
Үзеңдә сизмәстән кереп китәсең.
Кереп китәсең.
Шул темага. Шуңа күрә без әле теге ир белән хатын гына түгел, без әле коллегалар да.
Вот.
Ну, әйбәттер дип уйлыйм мин аны. Бер-беребезне аңлап, шулай бер өлкәдә булгач. Бер өлкәдә булгач, Тулыландырып, кайсыдыр моментларда. Ниндер көнләшү, аптырау хисе юк инде сезнең бер-берегезгә карата. Юк, андый әйбер гел юк. Гәрчә сезнең яшь аермагыз 7 э, ел бугай, әйме? 7 ел, әйе. Мин үземдә, мин һәрвакыт уйлыйдым, минем ирем үземнән өлкәнрәк булыр дип. Мин э, үзем аның янында дюймовочка булып кына яшәрмен дип уйлаган идем. Э, Ирек белән без башта инде дус булып мәҗлесләрдә эшләп шулай яшәсәк теге иҗатта дип әйтәсе килә аннары соң инде үзебез дә сизми калдык өйләнешкәнне безнең хәтта таныш белешләр туганнар да берсе дә белмәде без аларны никахка гына чакырдык анда инде күп сораулар күп булды авырга узып кияүгә чыгам әллә дип әйтүчеләр без инде авырга узып түгел аптырашта калдырдык вакыты җиткәндер дип уйладым да шулай өйләнешеп куйдык ә, авырга узу әле соңрак өч елдан соң гына булды безнең бик озак килеп чыкмады инде баштан Әйе. Гомумән менә вакыт белән шулай көтеп алып, әни буласың син, әйме? Шулай язмыш, булып чыга инде. Язмыш шулай бүләк итә сиңа сабыйларыңны. Ну, ул да бит сынау. Әлбәттә. Ул да ниндидер бер сынау. Нинди генә әле.
Мин бит әйбәт, әни булсам ярар иде дип теге барыбер уйлыйсың. Балаларга теге. Әйбәт тәрбия бирә алсам ярар иде. Ә менә син нинди әни?
Мин сәхнәдә без сине бик тырыш икәнеңне беләбез, бик талантлы икәнеңне беләбез. Э, бик э, шундый ачык йөрәкле икәнеңне беләбез. Ә өйдә нинди әнисең?
Мин бик кырыс кырыс дип инде менә требовательный, таләпчән булырга тырышам, но мин үзем бик слабый әнидер дип уйлыйм мин йомшак йомшак но бөтен әйберне теге порядокта тотарга контрольдә тотарга вакытында йокласын вакытында ашасын вакытында э, теге шөгыльләнсен дип тырышам
э, ләкин сине җиңеп куялар мине җиңеп куялар
йомшаклыктыр инде ул дип уйлыйм мин ә ирек нинди әти
Ирек иң иң добрый әтидер дип уйлыйм мин. Аны балалар да бик яраталар. Үләләр аның өчен. Үзе дә балаларны шул хәтле ярата. Үзенекләрен үзенеке булса да, үзенеке булмаса да ул балалар өчен туган кебек. Башкача булса, сез менә бу студияне ачып, тагын балалар җыеп, алар белән шөгыльләнеп, аларны диңгезләргә алып чыгып шулай йөри алмас та идегез. Йөри алмас идек, аңа бит ярату кирәк. Беренчедән ярату кирәк, ә икенчедән җаваплылыкны үз өстеңә шуның хәтлек зур алырга кирәк. Әйе. Ирекнең аның э, күптәннән хыялы бар инде шундый балалар студиясен ачу. Без аны турында сөйләшә идек инде. Аннан соң шул вакыты җиткәндер инде. Ә синең бүтән сәхнә тәҗрибәң дә күпме? Бүлешер әйберләрең күп.
Минем Шул бүлешер әйбер булгач, аларга күбрәк бирәсе килә балаларга. Э, аннан аларның теге нәтиҗәләрен күргәч, үзләре дә үзләренең нәтиҗәләрен күргәч, алар икенче төрле теге башта ялкауланып кына йөрүчеләр дә була бит инде. Алар тагы да тырыша башлыйлар, сөенәләр. Алар э, миңа рәхмәт әйтәләр. Мин әйтәм, э, син бит Үзең молодец, үзең тырыштың. Мин бит сиңа мин әйтәм булышам гына дим. Ялар аннан тагын да шундый теге канатланыбрак. Канатланып, довольный булалар инде. Шуңа мин аларны бик яратам. Мин гомумән уйлыйм, минем укучылар үземнән урысча әйткән успешныйрак булуын телисең. Булуын телим.
Мин уйлыйм, тормыш юлын үтеп, менә нәтиҗә ясаганда, бу мин бу дөньяга, бу кешелеккә нәрсәдер биргәнмендер дигән миндә э, уй булырга тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Һәрберебез нәрсә өчендер туа бит инде. Әйе. Син шул балалар белән күрәсең инде. Хәзер әйе.
Хәзер бигрәк тә.
Бигрәк тә. Бигрәк тә. Эстрада син инде менә үземне белә башлаганда мин инде сине белә дримс сабатуйларда җырлаган чәчкә буларак имин башта аннан соң инде профессиональ сәхнәдә ныклы адымнар белән клиплар белән җырлар белән килгән чәчкә буларак һәм беләм әйтергә ярыйдыр инде ул сер түгелдер име бәби үстерә үстерә син шулай ук ала бирса көзгә сольный концертка да әзерләнәсең Барс Медиа компаниясе белән гомумән ничәнче елда килгән идең, хәтерлисеңме? Хезмәттәшлек кайчан башланган? Ой, гомер үткән инде, мин хәтерлим, 14-нче елда мин э, Барс Медиага э, килдем. Анда инде э, эшли башладык менә шул. Һәм сиңа лирик җыр бирделәр, моңарчы өчен шундый Әйе. Ух, син кайда кабахәт дигән чәчкә булса, аннан соң кайтуын кыр казы юрар дигән җыр бар иде. Ул җыр белән мин э, татар җыры лауреаты булдым.
Әйе. Ул миңа минем өчен бик э, шундый истә калган иң яр, иң э, якты мизгелләрнең берсе. Мин гомумән Минем күз алдында тора әле шуны син шундай э, шифон матур зәңгәр күлмәктә. Әйме, шулай бит? Әйе, без бит бергә да фотода бара без. Син бит миңа э, алтын барсын. Әйе, әйе. Әйе, менә менә җырның э, хәзер яңгырап тора колагымда. Шул җыр.

Менә шул 14 нче елда башлаган идек, э, бүгенге көнгә хәтле без шушы Барс медиа компаниясе белән эшлибез.
Э, мин бик нәтиҗәле дип әйтәсем бик нәтиҗәле. Э, быел инде менә концерт куябыз Алла бирса берлектә 30 ноябрь көне филармониядә булачак. Алла бирса.
Инде хәзер әзерләнәбез, хәзердән үк. Әйе. Алла бирса дип торам. Анда инде мин баянга да җырларга ниятлим, гитараны да алып җырларга, чөнки тамашачылар барыбер э, сагындылар, мин хәтта кайвакыт урамда э, туктатып, син бит гитарда уйнап җырлыйсың, син бит баянда уйнап җырлыйсың дип әйтүчеләр бар теге шулай истә калдыралардыр инде син бер вакыт хәтта баянда уйнап җырлар да кертә башлаган идең һәм хәзер кертмисең бугай вакыт җитми торгандыр инде вакыт Әйе, җитми, вакыт булганда тырышам инде.
Син э, шундый человек оркестр, баянда уйныйсың, гитарада уйныйсың, үзең җырлар язасың, ә без белмәгән тагы нинди яклары бар Чәчкәнең?
Белмим, даже әйтә алмыйм.
Нинди бар шундый? Мин мин нинди бар шундый тормышта теге ясалма кеше түгел. Бәлки ул бераз кирәктер дә сәхнә кешесенә. Миндә андай әйбер юк һәм булмастыр да инде, дип уйлыйм. Шуның өчен синең үз тамашачың бар һәм ул сине ярата да торгандыр. Менә бу бөтен булган моментларыңда теләктәшлек белдереп, озын-озын хатлар язып, шулай вакыт тауып шушы ыгы-зыгылы тормышта ул бит ай-хай, димәк, нәрсә дә булса хис итәсе кеше сиңа карата.

Һәм менә бу концерт алдыннан куркытмыймы? Әле менә яңа гына әни булдың. Әллә инде киресенчә шулай ашкынып иҗат итәсе, күтәреләсе киләме тагын бер кат? Менә иҗат итәсе килә. Мин хәтерлим, э, беренче кызым тугач тында э, сразу концерт куйган идек. Ну, сразу дип инде, да, күп вакыт үтмәде инде. Э, хәзер менә икенче кызым тугач тында шулай ук. Киресенчә, эшлисе килә алар өчен. эшлисе Ниндер яшисе бер килә.
адреналин бәрәйме хатын кызга Әйе. ә- әни булгачтан кабат. Ул ниндидер э, яшәргә тырышу, ул табигать шундыйдыр инде. Әйе, әйе.
Көч бирә. Көч бирәдер, әйе.
Яңадан бер оту үлеп терелгән кебек буласың инде. Әйе, көчең бетә башласа, бала табарга кирәк икән. Шулай дип уйлыйсыңмы?
Юк, болай шаярып. Менә Ирек белән яшь аермагыз 7 ел дип әйтеп киттең бит инде. Менә ә менә Ирек ягыннан гаиләсе, туганнары ничек кабул итте? Беренчедән, э, син бит инде эстрада эшләп торасың, име Шешкә дигән исемең бар име хатын-кыз. Икенчедән, артист кешегә барыбер ничектер саграк карый бит инде ул э, гади тамашачы. Ничек кабул иттеләр?
Алай миңа аерма бик сизелмәде, ничектер мин даже э, килен дип тә әйтмиләр кызым дип әйтәләр якын итеп шуңа мин аларны үзем дә бик якын итәм э, миңа үскәндә әби әйтә иде мин бит инде әби белән күбрәк үстем э, әби әйтә иде кызым менә үз әти әниеңә караган кебек иреңнең дә әти әниләрен якын ит дип шулай икесен дә тигез күрергә тырыш дип Мин шуңа күрә шулай шундый принцип белән яшим. Яшисең.
Алар да сиңа шулай кайтаралар. Алар да миңа шулай карыйлар.
Кызым дип якын итеп эндәшәләр. Аралашып торабыз. Балаларны булдырганча теге карарга булышалар инде. Аллага шөкер. Синең үзеңнең әти-әниләрең исән сау бит? Исән сау, Аллага шөкер. Алар бүген яшьләр. Алар э, Чаллыда Ялда яшиләр. Әйе, әтием минем авылда, күбрәк инде Мөслим районы бит инде минем туган шәһәрем Чаллы булса, торган җирем дип әйтте, торган җирем. Әниемнең туган ягы инде ул Баланны авылы. Минем авылдашларга сәлам әйтәсе килә күп итеп. Әйе. Бик яратам авылымны. Балачак хатирәләре бик көчле, әби белән үскән чаклар. Шуңа ни, гел искә алам. Даже ни, ничек дип әйтергә кирәк? Күңелгә шул хәтле якын. Әби белән хәтта каз бәпкәләрен саклый идек бергә. Җиләк җыярга бара идек, капка төбенә чыгып җырлап утырайык, ул мине шундый матур җырлый иде. Җырлый. Әйе, вообще Эльфия Авзалова кебек менә шундый көр тавышлы иде. Мин аның янында чепуха инде. Аннары соң носки ямарга өйрәтте ул мине. Әбидән килгән тавыш сиңа инде. Ну, әни яклап әбидәндер дип уйлыйм. Вот шуңа күрә әбиле, әбинең тәрбиясе ул икенче төрле икән. Мин аның белән бик канәгать. Шундый Аллага шөкер дим. Урыны җмакта булсын. Әйе. Ә үзеңнең балалар шулай ук дәвәти дәваниле булып үсәргә насып булсын инде. Рәхмәт, амин шулай булсын инде. Ну, хәзерге дә әти дәвәниләр алар икенче төрлерәк шул ау, теге авылда элек бит инде әбиләр авырлык күреп үскәч, сугыш заманыннан калган балалар бит инде алар икенче төрле алар тәрбия бирәләр. Хәзер бит Аллага шөкер безнең барысы да бар. Әйе. Безнең теге рәхәт яшибез дип әйтәсе килә. Әйе. Бүген чәчкә, бүген лилия нәрсәләр турында хыяллана һәм нинди планнар белән яши?
Планнар һәр көнне файдалы итеп, позитив булып яшәргә насыйп булсын. Ул бит ничектер бераз авыр момент булгач, тагы да яшисе килә. Әйе. Шуңа күрә тамашачыларга да әйтәсе килә, һәр минутның кадерен белеп булганына шөкер итеп яшик. Гомер бер генә һәм ул кабатланмый. Әйе, әйе, чыннан да шулай. Һәм артык борчылмыйча э, ул бит үтә торган хәл. Шатлык булса да, кайгы булса да үтә. Барда үтә дип язылган. Сөләйман Балдагыма дип юкка гына җырламыйлар. Бик зур рәхмәт Шишкә сиңа бүген интервью бүгенге интервью өчен. Э, бәләкәй кызыңнан әз генә аерылып торып, безгә дә вакыт табып килгәнең өчен котлыйбыз сине кабат. Әни булуың белән бөтен авырлыклар да инде шул роддомда, артта, үткән көннәрдә калган булсын һәм киләчәктә бары тик матур көннәр, бәхетле көннәр, э, кызлы көннәр, гаиләле көннәр, тамашачылы көннәр, алкышларга бай көннәр, яңа җырлар, яңа клиплар чыккан көннәр. Гомумән, менә нәрсә турында бүген үзең хыялланасың, нинди планнар белән яшисең, барысы да җиңеллекләр белән Җиңга ашып торсын. Без сине бик яратабыз. Уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт бик зур.
Үзегезгә дә уңышлар, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Э, барыгыз да исән сау булыгыз алга таба уңышлар теләп калам бик зур рәхмәт һәм кабат әле безгә сәхнәләрдә тапшыруларда очрашырга насыйп булсын амин шулай булсын рәхмәт Бүген сөйләшергә кирәк тапшыруында автор башкаручы Чәчкә булды. Ә мин исә сезнең белән бер атнага саубуллашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.